Kaum. Mir sinn elo hei am Internat Jos Schmit, wou d'Kommissioune fir dat interkulturellt Zesummeliewen a vun der Chancëgläichheet zesummen mat der Maison Roma fir den internationale Fraendag den 8 Mäerz e flotten Owend organiséiert hunn, wou ee bei gudder Musik, Fingerfood an Gedrénks Fra an hir Errungenschaften feiere konnt. E ganz gelongenen Owend, wou gesellecht Beieneen am Virdergrond stoung. Hei goung et also manner drëm, op dat ze pochen, wat a Saache Gläichstellung nach geschéie muss, mee éischter dat ze feieren, wat schonn erreecht gouf. De ganzen Dag iwwer war duerfir och schonn eng Journée du Bien-être

Mat der Idee och fir Lëtzebuergerinnen an Net-Lëtzebuergerinnen zesummen ze bréngen. Dat huet besonnesch vill Flüchtlingsfraen ugesprach, wéi dës Syrerin, déi mat hirem Kand an hirer Schwëster komm ass. Very nice, I'm very happy today, I come here before five hours, we are dance, we are eat, we are make everything together, yes, and make like hair, nails. Yes, like this. De Rout-Kräiz-Service LISCO, dee fir d'Integratioun vu Leit mat internationalem Schutzstatus zoustänneg ass, huet hei an der Maison Homa de richtegen Usaz fonnt, fir Mënschen aus verschiddene Kulturkreesser zesummenzebréngen. D'Lupa Hehn, dat a sengem Stage bei der LISCO mat um Opbau vum Haus schafft, ass begeeschtert. War lo och iwwerall hei bëssen dobäi, ech konnt alles bëssen matkréien. Et ass schéin haut sou en Dag ze gesinn wou d'Fraen och bëssen d'Chance kréien méi fräi och ze sinn, well se awer oft an hirer Kultur och vläit eng Positioun hu wou se net net direkt un éischter Stell sinn. An ech si frou dass se hei alleguerte zesumme komm sinn fir fir sech och kennen ze léieren a fir eng Kéier schéi Momenter zesummen ze verbréngen. D'Sultana, dat selwer aus dem Irak geflücht ass, schafft zanter kuerzem fest als Traductrice fir de Service LESCO a gesäit sech als eng wichteg Hëllef fir aneren dat selwecht z'erméigleche wéi him selwer. Des familles qui sont vraiment vraiment bien intégrées dans le pays, ils veulent apprendre, ils veulent rester ici, ils veulent ils veulent être un membre de de de ce pays actif, il y a d'autres qui ont des difficultés à cause de de la langue, à cause de Voilà, c'est difficile pour eux de s'intégrer vite ici dans le pays. Ils font des efforts, ça c'est clair, et on est là aussi, bon, de temps en temps pour les aider, pour les autonomiser aussi. Haut awer emol steet Feieren a Lassloossen um Programm an dann awer esou ganz niewebäi och nach nei Kontakter knäppen, fir richteg zu Dikrech Fouss ze faassen. D'Idee vun der Maison Homa fänkt un, Friichten ze droen.
Genee eng Woch no der Fuesent ass et zu Lëtzebuerg scho laang Traditioun, fir de Wanter ze verbrennen. D'Leit kommen zesummen, fir ze feieren an nozekucken, wann e stréiend Kräiz a Brand gestach gëtt. Och zu Dikrech gëtt et d'Fest vum Buergbrennen. Dofir zoustänneg ass d'Amicale Asazenter Dikrech. Mir ware fir Iech bei der Editioun 2024 dobäi.
Fréier emol war d'Buergbrennen zu Dikrech ëmmer um Härebierg, da konnt vun ënnen jiddereen drop kucken. Domat ass awer schonn zanter enger Zäitche Schluss, ewell ass d'Fest bei der Sauer. Mir wollten dat Fest hei accessibel maache fir d'Leit, well den Härebierg immens wäit ewech ass fir d'Leit. D'Leit mussen dorobber kommen. An du hu mer gesot, ok, mir brauchen dat Buergbrennen hei an der Wiss, well mer hei flott leien, zentral an der Stad, an d'Leit hei direkt den Accès hunn. Si kënnen heihinner ee Patt drénke kommen, si kënnen d'Feier kucken, si kucken net vun doheem aus, aus hirer Fënster a gesinn eng Buerg dohanne brennen, mee si kommen hei sur place a si kënnen hei mat eis d'Feier kucken a si kënnen mat eis e Patt drénken an eng Zopp iessen. Voilà, dofir si mir erof komm an hunn dat decidéiert fir dat hei ze maachen, aus Proximitéitsgrënn zu de Leit. Dräi bis véier Méint am Virfeld fänken d'Preparativen un. Den Dag selwer da gëtt moies fréi an Zesummenaarbecht mat der Gemeng déi eigentlech Buerg opgeriicht. Offizielle Start vum Buergbrennen zu Dikrech ass da géint Mëtteg, wann d'Amicale vum Asazenter Dikrech seng Bekannten zobservéiert. D'Leit kommen effektiv scho moies géint 11 Auer, déi éischt Leit mat den Dëppen, fir d'Zopp mat heem ze huelen, fir mat der Famill dat ze feieren. An dann hu mer iwwer de ganzen Dag iwwer verdeelt, verdeele mir hei 200 bis 300 Liter Zopp un d'Dikricher Populatioun. Géint 6 Auer owes kommen esou lues déi éischt Virwëlzeg, déi wëllen d'Buergbrennen gesinn. Dëst Fest vun der Amicale Asazzentre kënnt un. D'Traditioun vum Buergbrennen wäert also hei nach esou bal net op en Enn goen. Dat ass effektiv eppes fir déi ganz Famill. Mir wëllen eise Meedchen och déi al Traditioune e bësse weider vermëttelen. An Dir gesitt, de Bulli an d'Schmiere schmaache ganz gutt. Fir d'alleréischt den Ierbsebulli, well deen ass wéi all Joer richteg, richteg gutt. An da komme mer natierlech och d'Feier kucken. Dat ass och dat Allerschéinst, dat ass ëmmer schéin mat der ganzer Famill. A mir kommen all Joer ëmmer gären. Also ech fannen déi Traditioun fir Buergbrennen super, well éischtens gëtt de Wanter verdriwwen an zweetens ass et einfach eng gemütlech Stëmmung. Hei gëtt et Ierzebulli mat Mettwurscht, vegan, gëtt ënnen Zopp, et kritt een Gedrénks fir näischt. D'Amicale vun den Asätz Zenter Dikrech mécht dat an ech fannen dat eng super Saach. An dat soll och genau esou bäibehal ginn.
An dann ass et endlech esou wäit, d'Buerg gëtt ugefaang an jiddereen hofft op d'Fréijor a bessert Wieder. Eigentlech soll d'Himmelsrichtung wou d'Buerg hifält soen wéi et mam Wieder virugeet, Doraus gëtt hei zu Dikrech awer näischt, déi ass nämlech aus Sécherheetsgrënn fixéiert. Bei de Pompjeeën gëtt eben näischt Oniwwerluechtes gemaach. Et ass ee sympathescht Fest, well mer einfach hei um Site mat den Dikrecher Leit kënnen e Patt drénken. Mir als Pompjeeën organiséieren dat heite fir d'Leit. Mir wëllen hei kee Benefice draus schloen. Dat hei ass e Genre kulturellt Fest, wat et scho säit Éiwegkeete gëtt. Wou mir soen, dat ass selbstverständlech, dass mir dat als Pompjeeë fir Dickecher Leit maachen. A mir si frou, wa mir esou vill wéi méiglech Leit hei um Site kënne begréissen, fir zesumme mat hinnen e Patt ze drénken, eng Zopp z'iessen an och dono mat hinnen hei bei der Buerg d'Buerg zesumme ze verbrennen. Kuerz ier d'Féierung geet, ass et och ewell Traditioun, D'Aktioun, dass de Fëscherclub vun Dikrech zesumme mat Fräiwëllegen laanscht d'Sauer an duerch d'Stad ënnerwee ass, fir e bëssen ze mëschten an de ganzen Dreck opzerapen, deen noléisseg an onbeduechte Persounen virdrun einfach an d'Landschaft gehäit hunn. Wann dann alles schéi gebotzt a propper ass, ass Dikrech prett fir Ouschteren an den Ouschtermaart an domat och fir dem Young Boys säin Zweete Floumaart vum Joer, deen ëmmer am Haff vum LCD zu Dikrech ofgehale gëtt. E Maart mat laanger Traditioun, deen och ëmmer gutt besicht ass. De gréisste Succès awer huet dem Young Boys säin éischte Floumaart am Joer an der Aalseerei.
Et ass schonn eng ganz ongewéinlech Ambiance um schéinste Floumaart aus dem Land, déi vum Dikrecher Fussballveräin an der Aalseerei. Geduecht fir d'Veräinskeess opzebesseren. D'Trainer kaschten an den Nowuess muss och ugezielt ginn. Du ass all sou wëllkomm. Majo d'Leit sen hei déck zefridden dass kéint een ugeschass gëtt. Si bezuelen bësse Standgeld an duerfir sen esou vill déi kommen an et ass ëmmer eng Nofro terrible.
Dräi Floumäert organiséieren d'Young Boys am Joer. Deen éischten, an der schéiner Seeërei awer, ass sécher dee mam gréisste Succès. D'Stëmmung an alles hei, d'Organisatioun, dat klappt honnertprozenteg hei an d'Händler sinn alleguer zefridden. An ech kënnt der iwwer honnert heibannen hunn, mee Plaz hunn ech jo awer net. Tatsächlech ginn an der Seeërei nëmme maximal 50 Dëscherer ran an domat och net méi wéi 100 Händler, an déi komme vun iwwerall hier, aus den Nopeschlänner an aus dem ganze Lëtzebuerg. De Carlo, deen direkt nieft Dikrech wunnt, dee sammelt nëmmen Objeten. Och Aus Dikrech. Ech verkafen Lëtzebuerger Gläser hei vun Dikrich. Dat ass eigentlech vu menger Sammlung déi ech zevill hunn. An dann och aner Saachen. Dir gesitt al al Schëlter hei vu Lëtzebuerg. Lauter al Saachen wat ech doheem och hunn an och wou ech emol éierns geraumt hunn a sou. Awer haaptsächlech och mat menger Sammlung vun Dikrich. D'Lieser geet ëmmer, seet hien. Et misst een halt probéiere wat ukënnt a wat net. De Lolli hei iwwerdeems setzt net nëmmen op ee Produit, bitt villes un, Vase, Servicer, Griller, Woken, Glieser, Biller, Spiller, DVDen, an ass och net nëmmen hei fir ze verkafen. Mir kommen all Joers heihinner, well et ons gefält. Eng super Ambiance, mol fir d'alleréischt ze soen, eng super Ambiance an du hues och ganz vill Kontakt mat de Leit. Gëtt ganz vill geschwat, zesumme gelaacht an esou komm. Duerfir komme mir all Joers. Dat fënnt och d'Gaby, déi well scho laang Joren um Young Boys Floumaart present ass. Ech sinn am Fong all Joers derbäi, wëll Dikrech ass eng gutt Clientèle an et mécht einfach Spaass, et léiert een nei Leit kennen. An dat ass am Fong dat, wat ech wëll hunn. De Romain huet zanter 8 Joer gemeinsam d'Hobby mat senger Fra. Si sammelen a verkafen all méiglech Glieser. An obwuel nach net Owend ass, ass hie schonn elo méi wéi zefridden. Et ass ëmmer eng top Ambiance, ëmmer vill Leit, interessant Leit.

Ça se voit qu'il y a une sélection vraiment de professionnels et puis bon ben j'ai mon compagnon qui qui a chiné aussi un jeu de société donc vraiment des choses très très très très diverses. Fir de Jong, dee sicht nach verschidde Stécker dovunner an da puer Gläser an ech hu virun der Dier schéin Behälter gesi fir Blummen dran ze setzen, vielleicht ginn dat meng.
Sollt dir de Flohmaart vun de Young Boys nach net matgemaacht hunn, dann zéckt net, iech dësen eemol unzekucken, well och ween näischt sicht, fënnt hei garantéiert e flotten Objet, deen net an all Geschäft ze fannen ass. Op d'mannst mol net fir dee Präis.
Den Autosmusée vun Dikrech feiert dëst Joer, genee geholl den nächste Mount, seng 20 Joer. Grond genuch fir d'Asbl vum CNVH, sech erëm e bëssen nei z'erfannen. Op der Generalversammlung Enn Februar gouf duerfir en neie Logo virgestallt. An net nëmmen dat.
Am Autosmusée ass zënter Joren richteg vill lass. Déi nei Ekipp ronderëm de Georges Carbon huet et fäerdeg bruecht, dat wat vun deenen anere virdrun initiéiert an installéiert gouf, weider ze dreiwen. Viru 5 Joer goufen eng nei Beliichtung an Inszenéierung vun de Gefierer en place gesat. Zanterhier fanne reegelméisseg komplett nei Ausstellunge statt. Den Dikrech Autosmusée ass eng asbl, e Club, e Veräin, wéi mer der ganz Koup hunn am Land. An eise But ass et am Fong, déi Garage, déi Hal hei wou mer sinn, mat Liewen ze fëllen. Déi, déi de Musée virdru kannt hunn, wëssen, dass mer eng relativ eng Expo haten, déi net vill gewiesselt huet, déi zwar heiansdo thematesch schwéierpunktméisseg eng Mark oder esou, en Anniversaire gefeiert huet, mee mir probéiere wierklech elo,

Am Ufank gouf all 6 Méint ausgeraumt, awer dat oprecht ze halen war net einfach, sou dass een elo mat enger Expo am Joer am Mee e gudde Rhythmus fonnt huet. De gréisste
Problem dobäi ass u sech fir Volontairen ze fannen déi hëllefen. Et sinn der ëmmer, u sech soe mer et sinn ëmmer déi selwecht déi do sinn, et sinn ëmmer déi selwecht déi hëllefen. Et ass eng gutt Ekipp an et ass awer schwéier fir nei Leit ze rekrutéieren. Trotzdeem huet dës ageschwueren Ekipp villes lassgekappt an op d'Bee gesat. Zanter zwee Joer hunn déi 10 Leit aus dem Comité och e Studenteprogramm aktivéiert, deen interessant Rechercheaarbechten am Hannergrond erlaabt. Esou konnt, dank der Mataarbecht vum Student Jang Kramer, dat lescht Joer e Buch iwwer de Rennfuerer Nicolas Koop erausbruecht ginn. Mir si scho ganz stolz fir hei dobäi ze sinn. Natierlech, dat ass schonn eng ganz flott Missioun, fir hei kënnen de Conservatoire weiderliewen ze loossen an opliewen ze loossen. Et ass wichteg, datt d'Mémoire vun den Autoen, also fir d'Autocollectionneuren, fir déi oprecht ze behalen, well mir hu ganz vill Autoliebhaber hei zu Lëtzebuerg vun allen, an alle Richtungen, vun den zwanzeger Joren, drësseger Joren, véierzeger Joren, och Youngtimer, jiddereen ass hei einfach wëllkomm. Mir hu wierklech ganz vill Ideeën, déi mer kënne realiséieren a voilà. Dank dem Studenteprogramm huet d'Studentin Nadia Clasen 2023 och d'Geschicht vun der Famill Meris-Wagener opgeschafft. Esou konnt si zum Beispill aus dem Archiv vun der Diözes den Hochzäitsakt vum Nicolas Wagener ausgruewen, pünktlech fir den 20. Anniversaire vum CNVH am Joer. 2024. Op der Generalversammlung Enn Februar konnt dëst historescht Dokument presentéiert ginn. Virun allem awer war de Comité stolz op hirer Generalversammlung kënnen den neie Logo vum Musée virzestellen, dee si sech fir de Gebuertsdag geleescht hunn. Déi, déi de Musée kenne wëssen, dass mer an engem aussergewéinleche Gebai sinn. Dat Gebai ass e Jugendstilgebai, wat 1919 bis 1920 gebaut ginn ass. mat enger wonnerschéiner Fassad, mat deenen Arcadë baussen, mat deene Fënsterbéi. An de Wiedererkennungswäert ass ganz kloer fir eis déi Fassad. An dowéinster hu mer och de Logo an deem Sënn realiséiere gelooss. Dank der dynamescher Ekipp am Hannergrond kann den Autosmusée also ëmmer erëm weider developpéiert ginn. Och an der neier Expo am Mee soll nees innovéiert ginn, mat klengen Ecranen bei all Ausstellungsobjet, wou nach méi Infoe solle presentéiert ginn, wéi bis ewell. De Luc Kuypes, deen als Guide duerch de Musée féiert, ass vu Begeeschterung bal net méi ze halen. Am CNVH kann hie seng Passioun zu 200 Prozent ausliewen. Dat et esou u sech an deem Konzept, wéi mer momentan sinn, mat themateschen Ausstellungen, datt dat esou weidergeet, well et mécht de Musée méi interessant, méi lieweg, well et all Kéiers eppes Neies ass. Ok, fir mech als Guide. Ass et e bësse méi komplizéiert, well ech all Joer eppes Neies muss léieren, mee fir de Rescht ass et awer, I love it! Wëllt och Dir deelhuelen un der Geschicht vun dësem eenzegaartege Musée? De 6 Abrëll mëttes um zwou gëtt dee Ronnen offiziell gefeiert an am Summer ass dann och eng Party zum Ulass geplangt.
Virun 13 Joer huet 4.000 Kilometer vu Lëtzebuerg ewech E Biergerkrich sonnergläichen ugefaangen, deen och haut nach ëmmer als schwéier ze duerchkucken an ze léisen ass, mat ville Parteien a Milizen, déi ganz ënnerschiddlech Interessen verfollegen. Eng hallef Millioun Affer huet de militäresche Konflikt a Syrien bis ewell gefuerdert. Dobäi kommen 12 Millioune Flüchtlingen, 50 Prozent vun der Populatioun sinn op der Flucht. An Dikrech liewen ewell eng 100 Leit aus Syrien. Domat maache si déi fënnef-gréissten auslännesch Communautéit bei eis aus. Wéi si sech zu Dikrech opgehuewe fillen, wat si sech hei erwaarden, hei d'Portraite vu Leit, déi eigentlech léiwer an hirer Heemecht bliwwe wieren, déi sech awer wéinst dem Krich an hirem Land gezwonge gespuert hunn opzebriechen, an der Hoffnung, nach emol vu ganz vir. Den Adnan Ali, den Othman Hussein an d'Huda Mohammed mat engem Croix-Rouge-Mataarbechter an der Maison Homa. Si sinn dräi vun honnert syresche Flüchtlingen, déi hoffen zu Dikrech eng nei Heemecht ze fannen. Den Ament sinn si alleguer am Flüchtlingsfoyer op der Gare ënnerbruecht. Den Adnan huet als jonke Student a Syrien de Militärdéngscht suivéiert, wéi et 2011 zum Krich koum. Du huet sech den Zaldot entscheet, d'Land ze verloossen. Well hie Franséisch konnt, ass hien no enger laanger Rees mat zwee klenge Kanner zu Dikrech gelant, wou hie sech elo wëllkomm fillt. C'est la guerre civile, c'est pas la guerre entre les deux pays, grands deux pays. Moi je ne veux pas tuer quelqu'un, par exemple mon voisin, mon ami, mon pupil.

E neit Liewen zu Dikrech. D'Huda Mohammed kënnt deem Zil elo méi no. Hatt ass eent vun deene Kanner, wéinst deenen d'Eltere sech fir eng Flucht entscheet hunn. Zwou Woche virun eisem Dréi krut d'Famill hir Openthaltsgeneemegung zu Lëtzebuerg, wat munches verännert.

Wéi si aus der Heemecht fortgezu sinn, hat Huda 12 Joer. Elo 13 Joer méi spéit hofft hatt, endlech en Job hei am Land ze fannen a sech definitiv zu Dikrech néierzeloossen. Sinn ech eng Persoun très sociable et j'aime bien contact avec des gens différents autour qu'on est.

Hunn eng Aarbecht a wunnen an engem Logement vun der Gemeng. Wat elo esou schéin ausgesäit, hat allerdéngs en haarde Präis. Fënnef Joer Krich an der Heemecht matmaachen, war fir si wéi fënnef Joer an engem Actionfilm verbréngen. It's a very bad experience when you see everything, hear everything, see the cracked from everywhere.

For this reason we left Syria.
Éischt Statioun fir d'Koppel an hir dräi Kanner war d'Tierkei. Dono goung et an engem komplett iwwerfëllte Boot Richtung Griichenland, wou si ee Joer an engem Flüchtlingscamp festsouzen. Hir eelsten Duechter, déi schwanger war, konnt weiderzéien, soudatt d'Famill dunn emol getrennt war. When we arrived to Macedonia borders,

Our granddaughter.
Trotz der grousser Freed war de Wee zu engem normale Liewen dunner net erreecht. D'Famill huet dono mol dräianenhalleft Joer am Foyer vun der Caritas um Härebierg verbruecht, wou si null Privatsphär hat an doriwwer eraus och nach Krichsatmosphär ronderëm. First time when we were here in the camp.

Throw a bird bumps on you, yeah. Because we use every day like this. Yeah. To get this. Elo no siwe Joer hu si d'Gefill, endlech ukomm ze sinn. D'Koppel schafft, d'Duechter, déi nach bei hinne wunnt, studéiert. Si hunn eng Wunneng an e friddlecht Liewe virun allem mat ville Frënn, déi si reegelméisseg gesinn. Yeah, yeah, of course. Yeah, of course. Of course. Of course.

Den nächste Mount dann wäerte mer Leit aus der gréisster net-Lëtzebuerger Communautéit zu Dikrech opsichen, d'Portugisen. Eng Minutt zréckgekuckt heescht jo eng aner Serie, wou mer op historesch Monumenter, Evenementer oder Gebailechkeeten an Dikrech aginn. Haut verziele mer iech, wat et mam Haus vun der Recette communale an der Avenue de la Gare op sech huet.
D'Haus vun der Recette an der Avenue de la Gare fält op duerch seng konschtvoll Fassad. Déi stenger Kappfigur an der Mëtt vum Haus soll d'Sympathie vum Sculpteur Michel Deutsch fir seng zweet Fra ausdrécken, déi Widder war. Scho ganz jonk war de Michel Deutsch duerch säin Talent opgefall. No senge Studien zu München huet et hien an Italie verschloen, wou hie seng éischt Fra, eng italieenesch Kënschtlerin, kennegeléiert huet. Eréischt 1870 ass de Michel Deutsch op Lëtzebuerg komm, wou haut nach vill vu senge Skulpture stinn. 1883 huet et hien eng éischte Kéier op Dikrech verschloen, hei ass ënner anerem déi berüümte Bäertelsstatue vun Iechternach entstanen. Siwe Joer méi spéit awer huet de Bildhauer decidéiert an Amerika auszewanderen, wou hien zum Wittmann ginn ass. E puer Joer dono huet de Michel Deutsch d'Lëtzebuergerin Margaretha Schumann bestuet. Mat hir zesummen huet de Kënschtler 1895 en Terrain an der Avenue de la Gare kaaft, wou si hiert Wunnhaus opgeriicht hunn. 1902 huet de Kënschtler d'Haus wéinst engem finanziellen Enkpass fir 15.000 Frang verkaaft. 1974 ass dat schéint Gebai an de Besëtz vun der Gemeng iwwergaangen.
Mir werfen awer och schonn e Bléck no vir op en Event an der Alséerei, deen ee sech onbedéngt mierke soll, Fair Fashion Days, eng Organisatioun vu Fair Trade Lëtzebuerg an Zesummenaarbecht mam Weltbuttek vun Dikrech. Wat Iech do erwaart? Dat verréit iech elo d'Joy Heller.
D'Fair Fashion Days sinn u sech eng Foire, wou sech alles ëm fair an nohalteg Moud a Kleedung dréit. Dës Foire gëtt an enger Zesummenaarbecht tëschent der ONG Fair Trade Lëtzebuerg an dem Weltboutique Dikrech an engem Partenariat mat der Gemeng Dikrech organiséiert. Den 20 en an 21 Abrëll kënnt Dir an d'Alséerei zu Dikrech kommen an do d'Villfältegkeet vun der Fairtrade Textilien entdecken. Et ginn net nëmme Verkafsstänn, wou Dir national, also lëtzebuergesch, Revendeure kënnt begéinen, mee och international Fairtrade-Marke kenneléiere kënnt. Ausser de Verkafsstänn ginn et och ganz vill verschidden Aktivitéiten an Atelieren, wou Dir Är Léift zu de fairen Textilien entdecke kënnt. Dir hutt zum Beispill d'Méiglechkeet, ee Sérigraphies-Atelier oder e Bitzcours ze maachen. Et gëtt och een Escape Game sur place a sonndes owes gëtt och zum Beispill eng Filmprojektioun mam Ciné Scala organiséiert. De ganze Programm kënnt Dir och op eiser Internetsäit www.wething.lu fannen an wärend dem ganze Weekend ass och fir Iessen a Gedrénks gesuergt. Mir freeën eis op Iech!
Wat soss nach alles usteet am Manifestatiounskalenner zu Dikrech, dat gitt der elo am Agenda gewuer. Mir gesinn eis dann erëm fir eis nächst Emissioun am Abrëll, déi Kéier vum Ouschtermaart. Bis dohinner wënschen ech Iech. Wéinst deem Zell. Äddi. De Weekend vum 23 a 24 Mäerz invitéiert de Syndicat d'Initiative de ganzen Dag iwwer an de Stadzentrum op säin traditionellen Ouschtermaart, wou ee sécher e flotte Kaddo oder eng schéin Deko fir d'Feierdeeg fënnt, wou et awer och nees eppes Guddes z'iessen an ze drénke gëtt. Déi richteg Plaz also fir e puer gemittlech Stonnen ze verbréngen. Den 23 Mäerz owes gëtt et e. Flotte Concert an der Alseeërei vu CMCM um 8 Auer op de Gala de la Chanson française mat der Militärmusek an der Amam invitéiert. De ganzen Erléis vum Concert geet un den Télévie. Um 7 Auer ginn d'Dieren opgemaach. Den Entrée ass gratis, Dir kënnt un Don maachen. Den Dag drop ass an der Parkierch op der Kloustre en neie Concert vun den Amis de l'Orgue ugesot. Déi Kéier op der Uergel ass den Organist Paul Kayser. De Concert fänkt um 6 Auer owes un, et ass eng Quête geplangt. De 6 Abrëll mëttes feiert de CNV Haas säin 20. Gebuertsdag am historeschen Haus vum Autosmusée. Hei sollen al Pionéier a fréier Membere vum Comité geéiert ginn an nach mol déi éischt Schrëtt vum Garage bis hin zum Musée héich gehale ginn. E puer Deeg drop dann fänkt och déi nei Expo am Autosmusée mat Modeller vum Autodesigner Robert Reprend un. Och de sechsten Abrëll fänkt am Kulturhaus eng nei Expo zum Thema Reality Warping un. D'Mélanie Humbert an de Michel Kremer invitéieren hei an enger flotter Zesummenaarbecht de Visiteur sech mat de Grenze vun der Realitéit auserneen ze setzen.